Odoko rac dong wan wayiko. Acoli wawa malo wek wii owoti. Atamo ma peya acako lokka ma tin-ni. Tin-ni en aye atamo ni lok me agikki ma myero alwor guwiny, ma myero acoli guwiny, ci oye ka awer wer eni-ni. Odoko rac dong wayiko, wek wii owoti, lwakka winy dong calo onyeggi. Odoko rac adida, wan pe waye ya. Odoko rac dong wayiko. Aa wek wiya owoti, lwak adolo dong jalo nyegi. Odoko rac adida, wan pe waye ya, odoko rac dong waye kor. Lwak adolo dong jalo nyegi, odoko rac adida, wan pe waye ya, odoko rac dong waye kor. Aa wek wiya owoti, lwak adolo dong jalo nyegi. Odoko rac adida, wan pe walue kor, odoko rac dong waye kor. Lwak Acholi dong calo nyig kic odoko rac adida, wan pe waye ya, odoko rac dong waye kom. Lwak Agago dong calo nyig kic odoko rac adida, wan pe waye ya, odoko rac dong waye kom. Lwak Omoro dong calo nyig kic odoko rac adida, wan pe waye ya, odoko rac dong waye kom. Lwak Anwoya dong calo nyig kic odoko rac adida, wan pe waye ya, Odoko rany dong waye kor lwak amuro dong calo nyig kic odoko rany adada wan pe wayeyo odoko rany dong waye kor lwak akik gum calo nyig kic odoko rany adada wan pe wayeya odoko rany dong waye kor lwak lamor dong calo nyig kic odoko rany adada wan pe wayeya odoko rany dong waye kor Gwoko pa dee dong calo nyig kic odoko oraco adida, wan pe wayenya. Mac! Mac malyet! Mac malyet! Awot mac! Awot julo kwo! Mac malyet! Kaka alwor, kaka Acholi, atamo tin nio dwe apar agweng odoko dong rac. Acholi, lweny ma tye i nyimwa kobedi ni i kin lweny madwong watye ki lweny acel keken, en aye lweny ma Mirok odonyo i paco Ma dong lwonye ene-ni tye ka lokke nino ki nino, kite-ni tye ka lokke nino ki nino. Coni kaka lwo, wun wungeyo ni acoli wun wua lawang acel, wurwatte ki ladit lobo i bar alenge, i lango, ka ka ma wun wucwalo iye kokowu. Koko ma balenu tye ka nwaro litinowa, balenu tye ka mayo ngom kwarowa i ka ma wun wucwalo iye kokowu. I nek marac ma tye ka timme i apar, ka ma wun wucwalo iye kokowu i kor bot jo ma tye ka neko dano, acoli kokowa ni eni ni, Tipo pa kwariwa ogamo lok, otiyo ki ladit lobo Gerald Yoweri Museveni. Yoweri ogamo lok kit ma acoli mito ni balodo omyero gua. Executive order ni okatti Macalo laa pa Acholi, Acholi, atamo ni wudoko rac dong. I kare ma wanongo Ejela ki Boda, Yoweri ocako lweny gin guminne, Jerucale. Yoweri ocung tungcel, Jerucale ocung tungcel. Gupokke i kom Executive Order. Wuneno lweny-nyi eni i kin ladit lobo gin guminne, ka ma otero wan iye, kany ma oweko Executive Order oriwa iye. Acholi, Kaka lwor, wan walwenyo ki lapii. Acholi pe lwenyo labayi lapii. Kobedi ni, Ma dong cwero iwa twatwal, ma dong cwero iwa twal matin. An macalo wod lwor, wod acholi, atye ka gorowu duro ni wudoko rac, tinni ki a malo. Lweny gubedo cawa-ni, ladit lobo gin gumine. Okwanyo lweny odwogo i doggola pa Acholi. Okwanyo lweny odwogo i doggola pa Acholi. Gubedo cawa-ni, tuniwa ma dong wan wageno, tuniwa ma dong wageno ma gikwo. Acholi onongo tye ki tuni madwong, ento tuni dong otummu. Tuni Acholi otummu. Nongo gitye ki tuni madwong, tuni otummu. Ulaya nongo tye, pud otumwu. Oketa nongo tye, jeneral, pud otumwu. Lukeco nongo tye, pud lacoli, pud otumwu. Ocora nongo tye, pud lacoli, pud otumwu. Ki madwong ata, kobbe-ni cawa ni, Lweny-nyi ene-ni! Lweny-nyi ene-ni! Lagin lobo gin ominne, okwanyogi i doggolagi, odukki i doggole pa acoli, Odok ki doggola pa Acholi, kobbe dye Janari, Tun Acholi ma wan dong wagenogi. Ma gin aryo keken, ma gin aryo keken, Jeneral otena wan, mon onongo twon ma onongo wan waneno calo wan Acholi dong odong, odong dong jul lityen ma tye i mony, ojong dong ma myero ojul lityen ma tye i mony wek ogwok Acholi, kobbe dye wan waneno Chiga moi, Chief Justice, wuwiny dulu, Wota Kacimiro ngo? Onongo waneno macalo Twon Acholi ne ojul ni Tyen Acholi wek Lityen Acholi odong kobedi ki ywayo lweny ki kelo i doggola pa Acholi, Lityenne kobedi care ki poko kingi pi tyen lok acel keken ni lok pa Balalo, Lok pa Balalo, Lok pa Balalo, Acholi. Wang oneno kwene? Acholi, wang oneno kwene? Kobed i cawa-ni, nino ki nino, lwonynyi tye ka lokke, lwonynyi tye ka lokke, lwonynyi tye ka lokke. Ka pe wukati woko, ka pe wukati woko ka neko mac, kobed ki cawa-ni, me rok tye ka ywayo lim, lim ma itye i Bank of Uganda, lim ma tye i, i, i, i state, kitye ka kelo me lwonynyi lobo Acholi. Kibitiyo lim-mi kimiyo bot jero lutema. Jero lutema wipoko lim-mi ki cing litino acholi ma can oboyogi-o. Litino bicako neke kekengi. Acholi oneno kwene. Acholi oneno kwene. Kiliko! Kiliko! Kiliko pi laco moro okop. Wun acholi wuneno kwene? Gang oto woko, wadwogo gang. Wun acholi wuneno kwene? Gang oto woko, wadwogo gang. Mono kiliko mukok. Acholi yang kutu kiliko, kiliko tyen lokke tye. Acholi, wun wuneno kwena? Kono wumito ni limmi eni ma, limmi eni-ni ma ki cabitte okato-ni wa i cabitte eni tye ka ywayone ki teru ki lupuku, ki lupuku, ki lupuku, ki lupuku, me cako keto lobo Acholi, me neko lobo Acholi wun liwiny, me neko litino Acholi ma tye ka gato piny calo mawagi? Ung, kono wumyero gutummu. Wumito ni litino Acholi ma tye ka gato piny nongo dyere? Calo bed ocweyigi kor mito gutumu e Acholi, wun wuneno kwene? Wun wuneno kwene? Tim lweny-nyi ki lwok kany oa ki iye. Lweny-nyi ene-ni, ma ocakki i kin ladit lobo gin ominne, ma guywayo okelo i doggola moni. Wan wabidwoko lweny-nyi ka ma oa ki iye. Wun tipo pa kwarwa, wan wabako dogwa, kun wagato ni, Lweny-nyi ene-ni, ma giywayo kikelowu i lobo Acholi-ni, wang ce ote ci ote, Wang ce oter ci oter, oter mabor. Wun ma wugubedo tamo ni itye lacoli, wumyero wuneke kekengi, wumyero wuneke kekengi. Ocecelu ocelu ci ocelu, ocecelu ocelu ci ocelu, ocelu maber. Rwak me acoli odoko rac. Pe tye ngatti mo ma dong gubedo i cawa-ni oling. Pe tye ngatti mo ma dong i cawa-ni myero guling. Koko na tye kit man, koko na tye kit man. Ladit lobo, yin dong imiyo watwero In dong imiyowa laa, kwariwa weko in imiwa laa, pien in kikomi in ingeyo maber ni i lweny-nyi ma in tipo omini i loyo ki lobo Uganda mwaka pyera angwen, tipo pa luba dwo otye iye, tipo pa dwo bene okonyi, tipo pa Acholi bene okonyi, en aye weko in ilwongo ni gangwa tye awere, pien in kikomi in ibedo i awere, tipo olal te okonyi. Wulal tenge okonyi. Mor na tenge okonyi. Mor na tenge okonyi. Akudo acida okonyi. Olima okonyi. Weko ka wan wabako dogwa, wabako dogwa boti, pien wan wangeyo ni yin icito ki lawa, ma in itye ka telo. Dong, ladit lobo, wan litino acoli, wan litino acoli, ka ejega tye bota ni ada, in imiyo ki cwinyi weng, wan litino acoli tin, Wan wabi a malo. Wan wabi a malo me neno ne ni executive order ni, executive order ni otiyo. Wabi a ni ni an alwongo i werra ni gang oto woko, agamo aye malo, gang oto woko, pader aye malo, gang oto woko, kitgum aye malo, gang oto woko, lamwor aye malo, gang oto woko, gulu aye malo, gang oto woko, lamwor Pa Dee, Gang oto woko! Nwoya, Aye malo! Gang oto woko! Amuru, Aye malo! Wun litino Acholi, wun weng ma wutino, ma wutino, ma peya wunyobbe, anwoyo pien tibu nigeye me yubbi. Wun litino Acholi ma peya wunyobbe, ma cwinywu tye ka cwer, Oa malo wukony ladit lobo. Oa malo wukony ladit lobo me neno ne ni egika tip rwod Acirini otiyo. Oa malo tin, tin oa malo, oa malo. Wun pe wubedo gang me neno ni egika tip ot pa ladit-ti otiyo. Dano gucit ki tim, dano gucit ki tim, dano weng gubed ki tim. Codi, wun ma wutye ki jami manok nok i cingwu, wun lucat wil, ee, amito atwal lokke eni matetek. Bot litino acoli ma ling tye i cingi, ka wutamo ni wuling ka cwero guropawu keken, wutamo ni lingowu ni enoni to pe obio o i komwu, ko wuku, Dong an, odurona ni tye kit man. Timwu tye ka tic ki bedo ocwe. Atamo ni bedo ocwe, bedo ocwe, omyero ora alim i lobo acoli-ni weng i cakke cabit-ti enoni. Ora alim bot lucat wil. Lim-mi enoni, en aye bikonyo, en aye bikonyo jo ma gin We'll be implementing Executive Order Three pa His Excellency the President of Republic of Uganda General Yoweri Museveni. Gin ni ene ni, En aye wun wi poko, en aye wun wi camo me nenone ni ballar oa, me nenone ni ballar oa. Dong litino Acholi ka litinowa ma gin gucito ki i lum me nenone ni Gin i implimenti Executive Order pa ladit lobo. Ludoko ma lumony mo ma bicito ka keto litinowa ni, tyen lokke ni ladit lobo nongo pe omiyo Executive Order ni ki cwinye ducu, pien ka in itye ka cung i gin ma ladit lobo omiyo, dok in security-ni a ki kwene? En oweko an atye ka lok ma cwinya tek. Ma kun alamo lapiina, pien angeyo ni atye ka lok, pien gin eni ladit lobo yommi. Ka lwenyi eneni, nongo lwenyi eneni pe ni i kom Acholi. Ci wan wubineno ni wun litino Acholi, ma wubicito ni, Pe wun lujemo, myero wa wuwiny maber. Pe wun lujemo, wun jo ma wumaro lobo Uganda, pien watye ka woro lok ma oa ki bot ladit lobo Acholi, man aye tim Lok ma an amito ni wun wunge, Kogona tye gudura tye ni wun litino acodi mukene bene ma wutye ka lok ni wutye ka coli, ento lokwu okare woko ka wucito ki lum, ka wucito ki lum Rahab ongudowu. Litino acoli mukene kobedo ma tye ka lok, in inongo ni lokgi ki loko macalo kimito cente Acodi, lweny ka tye kit man, wuwek ngol oyo ata ata, ngol oyo i dog kany, ngol oyo i dog kany, ngol oyo i dog kany. Acodi, lweny ka tye kit man, wuwek nyo pe gujamu. Tye litino acodi mukene ma giloko matek, ento gibino ni, Miya lim, miya lim, miya lim. Eh, oweko an kobbedi ni, Timona, ma atye ka wot keni i lobo acodi, oti ki bedo tutwe Ka en dong luwote ni weng, en oye malaika lang, malaika lang pa Acholi ma gin obicung me nenone ni Executive Order ma ladit lobo omiyo otiyo. Acholi kong uno nen, koni ngati gamo doga, koni ciga mo igamo doga, koni General Otema gamo doga, koni Norbert Mao gamo doga. Kodi Rwot ma ogamo doga, ni wan onongo pud dok kininiwa, ee, oo, komiti mo apar do, komiti apar me neno ni verification dok do, the inoni, the inoni, wun wukat kede ento onongo wan, wan watye ki litino acholi ki lwak me acholi dong i di lum, wun bene wubinongo wa verification wu ni wun bene wubinongo ni lamo kwene kwene ni weng gin tye ki lum me koro order wu. me kuro odawu. Ka odawu-ni bene wun wugalle nino cabit adek otum, cabit adek me adit lobo omiyo-ni otum, ci odawu ma wutye idye lum-mi bene tyen lokke ni verification-nu-ni bene nongo cabit adek-ki nongo wun dong dong aa ki i verification. Awaco man pingo? Pien lweny-nyi tye ka lok aloka. Lwonye tye ka lokke aloka. Verification pa bugengo Acholi me cung i dye lum me nenone ni Balalo a. Acholi, Acholi, Acholi waribbe, Acholi waribbe. Atamo ni General Lutema ma kombeddi koko tye matek i komi. In latin Acholi, in latin Acholi, kombeddi idong yit gini. ma omyero igwok litirowa ma tye i mony acoli teka me lweny mada. Gwokgi cung ki acoli kacel, ka muballe ki yer ki winye ki ribbe ki bak dog kacel. Wan acoli acoli kobeddi wun wungeyo ni gang otou. Rwodi mo peke ma tye ki kero, rwodi mo pe ma tye ki kero. Ka nino ca wun wuneno rwodi pokke, mukene jo ka pira dok tung bot winy dolo, jo ka cana odok tung bot jalo lutema. Ee, gin odok gang tye, gang tye, Gang peke odong cabitte eni ma ka wan waling, in ibinongo ni gin madit dok otimme i lobo Acholi. Wun lutela Acholi, wun lutela Acholi, wan wangeyo ka ma gin alworo ma wun wulwo. Wun wulwo kakare pien gin ma oweko wun wutye i pwonye code enoni, kiminiwu kwidi amiya. Dong lega ada tye buto kit man, ono bot memo palamen, wunu wucung i kom litinowu, wucung i kom litinowu, wukony mogo lajeco ni eni, litini eni-ni ma gin obucito ka ryemo balanu-ni, wun wucung i komgi, wunen pi wucung i komgi, wigi kome abic, wun wucung i komgi, litini-ni, ko wek litini munyuni dong obed-di kunu ka wubicito ka limogi, wun wulimgi, ma nongo gin tye mere gin i tim me kuro nenone ni, Oda pa ladit lobo kityeko maber. Pe wubal yub pa lityen-ni. Lityen-ni miti me politik mogo bene omyero obed pe botgi. An macalo lagat piny, an abiwoto ki tim, an abiwoto ki tim, an abiwoto ki tim, an abiwoto ki tim. Atamo rwodi ki jo mukene owiny ka wun acoli, wuwiny maber. Akatti ki lok eni ni pien lawo, pien lawowa cito ka bako doga i timwu madit, timwu madit ma loyo ki i acoli. Tim madit ma loyo ki i acoli. Lwonyi onongo twere, pi wun ye jok dok ka malo.